Isa kanaaf namoonni tokko tokko feesbuuk irratti yookiin immoo akka waliigalaatti sooshaal miidiyaa irratti jechuudha waan faayidaa hin qabne gadi gadhiisan fakkeenyaaf har'a keessatti yoo waan faayidaa hin qabne yookiin waan shakkii ilmoo namaatti naqu yookiin waan aqiidaa namaa irratti rakkina qabu tokko yoo kan poosti gootu ta'e yookiin nashri gootu ta'e jechuudha. atin dootaa wanni ati goota sun immoo hin du'u jechuudha akkasumatti ta'a bara dhibba hedduu ta'uu danda'a hanga sharikaan feesbuukaa jiraatu yookiin akka hanga sharikaan tawaasul jitimaa'in ati irratti poosti goote sun jiraatu taa'uu danda'a jechuudha isa kanaaf waan poosti gootu wanni kun rabbi biraa maal natti fidaa waan akkanaa godhii waan akkanaadhaan namni tokko manaam akkanaa argee namni tokko waan akkasii ta'ee je'ee waan poosti godhamu ilaalchiseeti jechuudha tokkoffaa islaamni tawakkula kan qabaachuu qabu lammaffaa diiniin keenya diinii manaa maatii miti jechuudha. Isa kanaaf obboleeyyan islaamaadhaa waan isiniin jechuu barbaade waan barreessitan waan hojjettan ganaa nu booda hafee nuhi biraa godaanna akka ta'e kana sirriitti hubadhaa isiniin jedha. Amma immoo gara Sheekh Abduuttiin isin dabarsa. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dubbadhu gaa dubbima afaanii.

jedha rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa rabbiin guddate ayata isaatti nuhi kan warra du'ellee kaasu waan isaan dalaganillee kheyrii sharri kan barreessuu fi ammas ammoo waan isaan dhiisanii deemanillee kan ol kaahuufi jedha abboleeyyan islaamaadha rabbiin waan barreessine irraahis waan dubbanne irraahis nu gaafatuuf deema wanni nuhi barreessinu wanni nuhi katabnu waan rabbi jaalachiisu waan rabbiin jaalatu waan diiniin keenya jaalatu tokko itahuu qaba wahuma harki nu katabde jenne waan dhara katabu waan shari'aadhaan wal faallessu katabu barreessuu jechuu kiyya ammas akkanuma waan shari'aa keessa hin jirre tokko shari'aa fakkeessinee islimiinaatti maxxansinee barreessuu waan akkana akkanaarraa fagaachuu qabna haga harki teenya dandeessee barreessite wama khayrii wama shari'aa keessatti illee eeyyamamaa barreessinee rabbi keenya irraa rahmata kajeeluu qabna silaa akkuma obboleessi keenya nuun jedhe biyya kanarraa in deemna nuhi deemni keenya amdi keenya hin oolu ammuma kana amdarra jirra

kanaafuu huduba wa innamaa tuwaffawna ujuurakumii wanni isin sinii guuttamee isiniif kennamu waan biyya duniyaa kanarratti dalagdanii barruunis dalagaadha dubbannaanis dalagama kanaafuu obboleeyyan islaamaadha rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa wamaa bikum min nicmatin famin allahi jedha wanni isin bira jirtu nicmaarraa rabbi biraahi jedha rabbitu nuu kenne zabana ammaadhaa kana waan feesbuukallee jedhamu waasxaabbillee jedhamu waan tawaasulal ijtimaa'ii ta'e hunda ni'maa rabbi biraa ta'e ni'maa rabbiidhaa kana galata gashuufii qabna waan inni jaalatu ittiin dalaguudhaan waan rabbiin waan rabbiin jaalatu tokko biyya duniyaa kanarratti ilma namaa gorsuudhaaf ilma namaa waan bu'aa duniyaa fi diiniidhaafillee akhiraa keenyaafillee nuu qabu tokko eh, barreessuudhaan eh, sheer godhuudhaan rabbi keenya biraa mindaa ol kaahatuu qabna duuba yoo akkuma amma harki keenya nu katabde jennee waan rabbi dallansiisu waan rabbiin hin feene waan isliminnaan nurraa jibbu tokko yoo nuhi eh, sheerii goone allahu jalla waalaan nutti dallanaa aggaa inni nutti dallane immoo biyya duniyaa kanatti illee nu qaxxaa'a akiraatti illee nu qixaa'a

kan damee daawaa nasihaa adda addaatti warri garuu barbaadan lakkoofsa keenya irratti lakkoofsa keessan bifa watsaapiitiin akka nu argatanii kan isinirraa eeggannu jechuudha. Damee daawaadha akkuma duraanuu dameen daawaadha jiru tokko jechuudha barnaamija majmaa turaa tattawxiid akkuma jirutti sagantaa daawaadhaatti galmaa'uu warri barbaadan duwwaa duwwaa sagal jaha jaha shan shan duwwaa

wasallam.